Mbuya mono omogaka onkundia ase ogocha rituko ria reero, naende twarorire ng'a mbuya mono ase eng'encho twakorangeirie naende gwachire. Rituko ria reero twataka tomanye ring'ana rire iga, egento egetang'ani ase chingaki echi tomenyete, twarorire amang'ana agokorekana amaao amaao otamaeti ng'a nare ase ekegusii giaito. gose ase ekemira kende gionsi kera naro ritang'ani ekero omonto akure, abanto abange tokorora bakore emekutano ase ekanisa y'amatanga, eye chika eye chikampeen, na binto binde biao. Amang'ana aya nkonyarekana arakorekane ekiagera kwaberire korwa kare na chikanisa kwarorire buna chiachire gocha gocha gocha amo na emeroberio ende ende. Amang'ana aya nare boronge. egia kabere, omonto ekero akuure, nenyarekane ng'a abanto batari abaibori baye bamotindeke ase obo, gose ase abae ase abanto aba, nere bo ase ebuku neterete bo amo ekegusi nkebwate ring'ana buna eri.
Mmh, ndagete korakoiraneria ase amaswali ayio kwaboriri na ayio aigure. Eh, botambe ekero mokondangeria inkobatebi iga, ekegusii na ekenene, ekegusii, ekegusii na ekenene, lakini naende ekegusii nkobwatia kera omonto buna akemanyire. Ekegusii nkeri kobwatia omonto buna are omogotu, naende ekegusii nkeri kobwatia omonto buna are eumori yaye gose emiaka eye gose ng'aki. Ekegusii inkobwatia kere naki omonto akemanyete naende naki omonto agianchete, naki omonto anchete komanya amang'ana aya. Ekegusii ngianchete omonto ogokerigia. ekero agokerigia, eh, naende goika akenyore. Buna bono, buna mokorandangeria, nimbwate abagisangi baane, bakonyora bantekereria ng'a ng'ai bono yao okorusia amang'ana aya. Bantekereria kabisa ng'a bono yao ng'ai naye okorusia amang'ana aria ng'a aye nomonto omoke. Tindi gokana nabo nkobatebia ng'a ee inche nomonto omoke, lakini rende nimbwate ekeegwa gi'okomanya. Bono ntagete koyia gochicha, ntagete korarue amaereso y'amaswali aya kwamboria, amaswali aya kwamboria, intwe omosingi oito obegetwe mangabo getutu, nigo obegetwe ng'a intwe buna omogusii tomenye naende tobuche. ogatoa omosingi nonye nobw'ogotera gete bw'ekegusii nkorora abanto batamanyeti, ogotera okwo Omwana-o-momura agotererwa, ngokoma go gokominia ebinto ebinge, nko nkobegete okobucha, nkobegete omonto koba omosacha gwetenenera, nkobegete koba omonto kote komenya buna omonto bwetenenerete. ogotera okwo, botuko ninde agotere nebibungo biria biaye, erinde ndue amaereso, ndue amaereso, amaereso, amaereso amaya, abanto bakoigwa. Bono egekogera, buna bono omonto ekero akure, nabwenerete gotindekwa nabaibori baye onye baroo, Intwe buna omogusii, omonto akwe, tiga ntebe, omomura kwanyu omire omobwekano, nomoiseke osokia. Ebe ng'a omwana mwanyora nabasireria, iga agotindekwa esi momenyete, ngachicha teba ng'a omokamenyete keri chia amasamba mokorigia chibesa, seino boiborwe onye mwaote iyo. Nigo abaamate bagocha amo bateeba omwa oyo osirerigwe omwana, Tabwati nyomba. Riria kare iga enyomba yare koagachwa ekegusii eria yare korokwa egesamo, ebisigisa bioka, na agasasati kabe kogora abanto baikaranta ime mpaka amatanga aera. Lakini rero amabati a roho abanto bakwareria iga barosie akanyomba, naende akanyomba ako kamenywa amatuko amange. Ase engencho oyo nomwana omomura onyuomire omosubati bw'omonto, baiboire omwana, omwana oyo baiboire, eh, bono nabarabwo nabaibori. Ekero omo- omwana oyo asirire abanto bagocha bakobaa pore pore sana, naende monyorwe oyonde. Ng'encho teiyo orateebe ng'a, Ng'anche bono ninche mbwate enyomba eng'ansu, kero kende omochie omuya, ng'a erinde omwana oyio ng'a amoire bwone, nchie komoenio, nimba ng'a nche ensokoro yaye gose ye ise. Esababu yaye nereria, Okwo nogoita oboibori bw'abana aba. Abana aba omwana obo baiboire, onye osirire, netakeire aye nigo ase bakoboka mambia barora ng'a ase aria abariri ninki nomwana oito obekwa ororo. Batwara oboremu, chingaki chionsi pi, oise gotindeka omwana obo aase atambe, igo okobaa obwoba amatuko onsi pi. Nonya ekero bakonyora omwana mbakorema ng'a omwana oyo twanyora noyoito sana, ekiagera omwana oria iga aenetigwe ase batarochi. Alafu intwe buna omogusii ngentoki okoenia oko gokorenta ekegusii nkere gekorokwa ng'a okoeema. Omanyete abanto nko- abanto mbamanyete ekegusii. bagokwana, lakini nigo bagokwana tu. Ring'ana rikorokwa ng'okoeema omonto ekegusii iga emineti ng'okoramba aria amang'ana otagete abe bwoo ataraba. Kwa mfano, omwana bw'omoibori gete okure, mbanye goteba ng'a mondetere ng'a amoeni bwane, nokoeema enyomba yane ng'a nainche omonto atare gokwa. nab'ekegusii keraiga, nainche omonto atare gokwa. Okwo nakwo gokorokwa okoeema. Ee, gusii tari inwe mweka mwarorire, twensi noo tomenyete nkorora tore. Abanto babe bakire amang'ana amange, inche buna naende tindi gokana kegusii kia monto, na obomanyi bwa monto inche tindi kobokana. ning'anchete. Abanto baye bakire ng'a obamanyete, buna bono omonto nabo are, inche tindi omo- yaani bogoti bwa nembori ng'a nabwo bwa- bore bwa omoisa ase gusii. Gusii nebwate abanto abagotu bambuete emiaka, lakini ekero bakondigereria, igo bagochaka goeteba buna bamanyete ekegusii, lakini ba- bamanyete ekiabo nabarabwo. Ekero togochia korigereria naki bagogendia ebinto, bono naye ogokomisana, ekiagera intwe buna omogusii omosingi oito obe egetunwa ngabo getutu, tetakeiri omwana aiboru naende asire, tetakeiri toeema abanto. Okoeema abanto nokorangeria egento getarenge bwoo, no, ekiagera totagete abanto babe abange, tobuche omogusii atware abanto abange, eyio nero yarenge engencho, na togenda tochake buna gusii eye achagete, nabo ere igo, gose korwa aria ase mwaramboririe naberesire gocha, mpaka nonye na obogambi ekero bokobaganwa naraberesire buna bwaminetie ng'a tobe abange. Igo gotindeka omonto otarenge oy'obwo otaragosirera, na okoeema abanto b'enyomba yao ng'a bakwe. Aye omoibori oria osireire, oria bono omwamoite oboibori pi! oria bono omwamo oito oboibori bwane, ase akanyuomete korwa abe koyoyia nabaise biare ekero bagocha korigereria ng'a rende omwana oito, omwana omosibei bamanya konyora ing'a ing'a ing'a omwana oyio iga akare gotindekwa enyomba gete. ribaga bare korera abakoyoe omonto oyo babere abamorarerere bamoreme, yamanya gotoka ng'a ayio taiyo. Eria neng'encho enkong'u, enkong'u, naende enkong'u. Isitose, omogusii ekero omonto amogoseire, buna bono omo ekero ore omoibori, omwana angosere ang'etanie. nabo nkomorama ng'a Yaa gose Baba, naye ogoseru buna kwangoseire. Lakini intwe buna omogusii, ekero egento eki giakabeire, Omwana aye are kogenda, otebie abanto bare gose mbamura baminto, bwango iga, bachicha bansaurie ng'a omogaka oyo nkoigwa obororo, ogakora bobe, okarama omwana oria, egento bono gekoba, Igo tokorangeria omwana oria esore, arente nonya enkende kare na embori gose eng'ombe, erinde yaani ekorokwa ng'a antorobe, yaani ogotoroba ekegusii na okong'ebera eria ing'itabe. Imanye goitaba ng'a nanchire imosonsore. Gatiga ogosonsora bono, abanto aba batwetanaine nabwo bagoteba ng'a yaya nembori ekorigigwa, erinde echiche enyenywe, abanto barie, babwateranie egento gekorokwa rirongo ekegusii naki rirongo nario riare kobwatania abanto bagosanire. Rirongo riche toriere embori eria, erinde kebe ng'a bono kwabeirwe. Tiga mbatebie abagaka aba, amang'ana akorekire Gusii atakinie omogusii Mirera Amina, yatoka omoibori oramire omwana oye eng'encho eyio, yamanya gotoka naende ng'a omwana oyio kero kende osirerigwe nomwana oye. Omoibori oria oria omoramete naende omanya goteba ng'a ribaga eh. Aya bono narabeire amatatiari, nabatebie, ng'a chaka mwangane, mwanyanere matati. Ribaga okobwatereri kware kobao ng'a omwana oyo nonye osirirwe nomwana oye, ina ntwaramanete, tiga twaberanera aa, nonye namang'ana agokoreka bwa oyo akoreka amaya, achie goseboka, yamanya gotoka ng'a aye totageti mwana oyio aseboke, igo ogoteba, ing'o omwana oria aiborete, naende imotindeke bono.

omobwekano, inche buna omoibori naramire omwana one, omwana osiriri omwana oye namotindeke ai. Gusii neba bono gusii eria ya magega ya mwaka ishirini, monto ore ase inche ore ekebeki tagotoka. Eki bono oo kianene abo be. Eki oo kenga buna omonto oimoki ritima okobeta, ekero arisimo oire korwa asore, oribeka monwe orisenye entumera, ritima eri nari riria obundi rikonyora. Eri nering'ana rikong'usana. Ayio namang'ana akorekire aseito gosii ogo omonto okorigereria mpaka gwakumia gwakumia ng'a abanto aba mbaroche, abanto bamanya gocha beegeka ase egete. Nigo enyorete amaswali mwamba oyo. Abanto bamanya gocha beegeka ng'a omanyete intwe nabakristo. buna intwe ntobwati kende, intwe ntobwati kegosii, yee, nobomaene mbabwati, ekiagera iga are omogosii oigatwa, otamanyeti ng'a ere buna omogosii inki abwenerete komenyera. Bono omanyete omonto oyio kwebaka kende gionsi? Guys, chingaki chia kare ekero tware kogenda enyameni. omonto akobwata enyama eye nigo akobeka ense, aye oyo kwagwa, igo okori- ogotenena omorigereria buna ng'a na. Gokonyora omonto oyo nomotambe are gokobua, igo ogoteba ng'a iga mbwatera igoro ombeka nse, tam- tambwateti buna okobwatana kore. Onye omonto ore omweng'e yagoteba ng'a otere namagoro ambwata, bono oyo intwe akore enyama? Erio nari mokorete enyama ene eria buna etakeire, moenanete rireko kabisa, okobeka nse ase engencho y'omonto oyo nere chinguru chiaye nechie ang'e ogotumba nse. Bono ekero agotumbire nse, nkwamanya gochaka kong'acha ebinto na gosung'unana ebinto bitarenge ororo. Naki gekoira bono omonto ore ero na bare omogotu okoigwa ng'a baba onkundi ngokwana bare ekegusii otinyeri inse, ng'a abwo naganta, abana bosa abwo, abaisia abake bosa abwo, abwo mbamanyeti, ase engencho tamanyeti, nere oyomo ogoteba ng'a agambwata amagoro ombeke aase, tari meni ye riborongo ogotebigwa ng'a twatirie emeni, tenena abwo naende oriachiche, okana, bwemincha. Bono omonto buna oyio tari koba tari kobarwa ng'a nakinanete, gose tari korokwo ng'a aye ngwakina na rero. Oyio nonya nekero eng'ombe eria ogokina nekonyenywa tari koegwa enyama, rirorio iga aratomwe gochia aa aria ase amatumbo airwe ase abang'ina achie koria amatumbo. Takorigia enyama ritana yarenge koriegwa ekero abamura bakina. Omonto oyio bono igo inki nmineti? Omonto oyio tari mogusii naende tamanyeti ekegusii. Bono. narorire mpaka ekero omonto akure atindekiri engencho eyio, omonto kwa mfano momura ominto ondegete okweroka ng'a ere iga are buya, omanya goteba ng'a omokungu oria bweka okwereirwe omwana, nere entagete achiche korera amo abaibori, ense bairire omwana bachire komotindeka. Omanya koimoka oteba, ng'a ng'onye mwane, ng'a nabo ndamoe erumu eyemo, ng'a nakorarera, ng'a erinde arere omwana oye isiko ri'omonto. Esegusii yaito yetindekire etagororoka emerero amina, mochie buna oyio monto tagotoka oragambe rende. Egekogera efamiri eyio yonsi engima netoke ase amang'ana are gokwanwa na imokia okoboko takoigwa ribaga, ekiagera tamanyeti egento arakwane. abaamate babori iga amo nainche, Inee! Onye onye morochie amaiso buya, omomura oyo iga ogoteba ng'a narue enyomba, omokungu oria osireire obwate mwaye na omosacha oye, ng'a ache korera otainyoreti momura omwabo? Omosacha oyo ngete ande ake bono, nigo arorire ng'a omokungu oyo nomuya, amotagete ato amo amenye nere, ogo ogoetania momura omwabo. Ekiagera inki agotebera igo? Omomura oyo nabwate mwaye, mokaye naro ribaga bare gwanchania omokungu na omosacha oye batindeke omwana obo, aba naende bachire goteba ng'a yaya ng'a nabo nkomoa ase ng'a are ere. Ing'o omotebi ng'a iga abwo ase omwana oyo atindekwa ne ne cimentary ebekire ororo abanto bagotindekwa na mbarenge batindekirwe ororo. Eri nario rithuba riria tokoboria ng'a omogusii nabo aririe agaika engencho eye. Egento kende mente, na inche nkorora motambo oria. Emechie emenge egokora ebinto ekabira eye neri yagambirwe nabang'ina. Abang'ina bakogamba kabisa bagwetogia ng'a barabwo babeire ekanisa, ng'a barabwo nabakristo ng'a obamanyete amang'ana, ng'a kende nkei omonto aramotebi, ng'a onye omwana oye gese nomochokoro ng'a osirire karamwanchete buya, ng'a nkomoira amotindeke. ng'a namoire abaka namoire ekanisa ochia gosaberwa buna mwambori eng'encho eye. Omokungu oyo otindekire enyomba yaye maiso marore, ekiagera taeti bamura aba aiboire enguru chiabo chiria babwenerete gotumia, erinde batine bamanye gocha gokonya egesaku nonya nenyomba yaye mbakonyara koyeegerera. Nigo akagete, Oyo bono nere ekegusii kegoteba ng'a, Igo oenenete buna morogi onabamura. Ng'a naende ekegusii kende kegoteba ng'a, Tonywere abamura bao chinkore, gokobanywera chinkore eamate nebaite. Neamate ekero ekorigereria ng'a omong'ina nkogamba are nkaba koikera ekerengo ekio, intwe koruka are omogusii oye are gotigwa kande ime enyomba eyio, nonye nkonyuma omonku are koba oo, omoiseke iga are gosiganigwa enyomba eyio ogenku, ng'a yaya oria omong'ina oria iga agambete, naende bakorire chimuma chinyinge, teri gochi konyarekana bono. enka eyio yatigwa oo, mpaka kaaa eitaba ekoreranwe. Ekero yakoreranirwe buna ekegusii kiarenge emanye gwechoka. Amang'ana aya naro mwamboria, naende naro ntagete kobairaneria. Igo, ring'ana eri iga narure amaereso, igo rigoita abanto chinguru ria abakorabi b'omochie, baria bakorokwa abamura. manye koirana, eh, gusii koruga esebe kw'oboroso aare kitutu chia chemanga, eh, chikanisa chiachire, chikanisa nchiachete chinyinge ege mpaka omosongo naretete chikanisa chiarenge chinyinge ndabatebi nsa moseke mpaka morose. eh, ekanisa ya Katoliki njaachete, ekanisa ya SDA njaachete, erogo yacherete mwaka ang'e kumi na mbiri iga, ekanisa chikanisa nchiachete mpaka chikanisa nchiachete chinyinge echinde omogusiriri ataramanya egesongo, yare koigwa ng'a omosongo kagotera enchera kogenda ng'a erara erara erara, ekarokwa ng'a eyio nerara. Buna bono onye ndiri nkobairania ekegusii kere mwaka ikumu na mbiri oyio igocha, iga nabateebia ng'a nonye ne ring'ana ndire rikorokwa ng'a Nyagisai nekong'o. Kanga nkobateebia narenge maana yake engaki eyio. Mbateebie ng'a omonto narenge omogusii orenge korokwa Nyolando, Nere akaamereri ring'ana rikorokwa Nyagesai na ekong'o ng'a nere arosie eriaye, ng'a erinde riche komanyeka nario yare korokwa ng'a Aimbwekoi, Mbwekoi, nitakuja kufu, nimbaigorere, mbatebie amang'ana aye buna nanyatoire igo ekero morayaigwe ng'a tari kegusii. Igo ekero tokorigereria. eh, buna twacha gocha, ekanisa yo chikanisa echi ekero chiachete, ekanisa eria ekorokwa ng'a ya SDA gose eh, eh, ah, e- ekero ntebe ng'a ekero yachete eroho yachete na engencho ya ogosomia abanto, ng'a goika omanye gosoma, ekiagera ogocha gosoma ebuku aye bweka. Bono ebuku yasomwa, ekamanyekana kabisa. Egetabu gekorokwa ebuku gose ebaibo egasomwa nabanto batairetwe sukuru mpaka bakayemanya bakayekura. Ekero tomenyete, tomenyete gusii eye, twarorire chikanisa hao hao muna chiachire, muna chibwate amachiko, muna chire twachirorire. Ntagete kobatebia egento ekemo, inche tindi omopastor, lakini ntagete kobatebia egento ekemo, inche nomogaka ogosii iga iga, naende ng'anchete ekegusii. Ntagete kobatebia egento ekemo, abanto mbare ntari gwatora amarieta abo, ekiagera mbamanyire. Omogambi oyomo gusii akagenda ebarasa buna yarenge kare. akairwa ebara ase egetii gi'ekanisa, ekanisa ye Adventista, yagachetu maambi sana, bagakora omogutano ororo bw'okogamba ebiina ebarasa buna yarenge, okoboria ng'a bono omogaso okomono ogotoita enyomba eyio enene ere aa? enyomba eye buna yakabenene, mokoyeigora tobere ime? Chingaki chiria chia magega, ekero omogambi akwanire ng'a omorwoti otebire, enyomba iga ekoigorwa mara moja, ekanisa yaye ekoigorwa, nonya na abarisi mbari korigigwa baria bagotwara ebigongo igo, ekanisa eyio ere gusii ekaigorwa nere one onye bakaba one, ekaigorwa kabisa na nguru. Abanto baria bare kobea ase egetuo, na abasikari bande mbare abanto mbare baare korokwa MM, ba kare, baare koba ase omorwoti, bakaigora komiamina koramoka, mbare korigi nonya nomonto obwate eibungo, ekiagera abasikari abwo abwo baare korigereria abamura abanyamekono kabisa ng'a nabwo bakorenta ebarasa y'omorwoti, igo baare goaka orotacho mara mocha ime, naende riria ebiga ime, abanto bagasara ekanisa ime, amarwa akarigigwa, Omogambi akanyuga agakora egasi, gekaba ng'a rigiya embori, embori ekanyenyeru ekanisa ng'a nere engare, amagoma akarunswa ekanyenywa, abanto bakaria enyama gekaba ng'a enyomba nengare eutwe omorero, omorero ogautwa ekanisa eria ime, erinde abanto bakaragera bono abanto bakamanya goterera omogambi kabisa, omogambi agatogigwa ng'a aye naende otwagoreire, omogambi nyabiagore otwagoreire, abanto bakaragera nabo bakaigwa buya. ekanisa eyio, nere oye korokwa bionsi aria bono iga. Omorisia bw'ekanisa eyio obwate eyigunguo, okorenda ekanisa, oria okorisia ekanisa, buna momanyete bono abande, agatebiwa ase arenge ng'a ki, nomanyete omorisia? Omorisia Mathew, ekanisa rero noo omorwoti akorere ebarasa ime. Omorisia oyio okominyoka gocha, ogochi gocha okonyora ng'a na ekanisa eyio nonye na emerango iga igo yaakwa oye eyerigoti ime, ogochi gosoa ime okonyora ng'a emeseke nere ere ororo, na amagoma, na echiura, na enyi- na omorero oria ogotu na ore omo- omorero kabisa osamba embori iga ere abanto baria bakoro bagenda betinyia omonwa baseka ng'a omogambi oyo twagoreire. Omorisia oyo ogochia korigereria okoinyora ng'a bibilia tiyanchereti aya. Chingaki echi igo twarenge korokwa South Kabirondo. edistrict yaito nigo yarenge eheadquarter nigo yarenge Rongo, omorisia Rongo arenge. Oyo omorisia ogwesema ogoika mpaka Bosongo otwo arenge edivision naende omotiye oo na omosongo orenge okomoeria ase amang'ana aye. Abasongo na abanto abang'aini esimi nkare yachete ogoaka esimi emiaka eria yare korokwa egwa ya resi. Okoboria omodisiru ngo ng'a igwe igwe amang'ana akorekire igo nde iga ase inde igo nde nomorisi bw'ekanisa ochire iga otebire ng'a omorua otigete ng'a agende okorere ebarasa ekanisa ime ng'a onywere amarua okora ki? Omosongo nkaramanyete amang'ana okomoka ni ng'a bwana tiyo kanisa njanya gokora binto binga muna ebio omoruoti oyio okorire amamocha amanene. Genda ango orore. Omodia oo akamenyoka amo nomorisia, bagaika ekanisa eye. Bagochia goika ekanisa eye seito gusii gionsi ria, bakonyora ng'a nabo ebinto ebi bire oo. Omanyete omosongo oo ebinto ebi moroche bono ogabimanyete kare ogoaka chibicha ogokumia amang'ana amakong'u. Okomanya goteba ng'a omo omoruoti oria tiga arangerigwe naende omorisia oyo akaigwera richiiko ekiagera omodia oyo nomonto omonene akaminyoka akarigia omoruoti akamotebi ng'a omodia oo chire nagotagete. Omoruoti oria okoigwa ng'a nonya nsibete maru nonya enyigotete lasima nigo ende oyio nere omonene one. Ogotabataba eyunifomu yaye okobeka ekerauni okwebanga buna agochia koumerana na omonene oye ogochicha. Buna yarenge eng'encho ng'a omoruoti nabeke eyunifomu nkoimokia arenge oborangeti ogocha ogoaka esaruti. motiga okomotebia ikaransa, okomweresa ng'a enyomba ekorokwa ekanisa anja anye agokora mogutano onde bwensi nabo richiko rire. Kanisa anja anye goutu ime enyenyeru chimbori na amarwa anywe erume aya namakosa amanene sana arakore egesaku kiao na ense yonsi. Omogochi bwoti obo okoanga ekang'anche, rende nimanyete ng'a gotee nyomba eye buna anyeroe ekeene na iga nero yatoisana nabanto igo twagamba amang'ana amaya aga agateba, Aa-a, omokani tekoba omoruoti oyio ogokanigwa ng'a tekoba. Omotiyi okomotebia, Rusia ebibungo omu nere engencho, ong'e nekerauni. Ee, aye ogende boo, bono obogambi tokonyara. Omotiyo oyo iga, buna bare nomorisi oria na abasiriki bachire bakumetie ekanisa yabo buna yasarigwa, omorisi oria omotiyo akamoboria ng'a togwancha obe omoruoti ekiagera aye naye omonto omanyete richi, naende ogosoma Bible bono aye naye omonto osomete. Omorisia agaitaba ng'a Ee, nabo ngwanche, ekiagera n'Omonene one naye gwantebirie. Akaebwa obo, akaebwa obochibwa buna abwo, egobi eria, akamoumekwa motu, agatebiwa ng'a Gochakera chinsa echi, nigo ore omorisi, naende omochibi, natogamberete mpaka moiso onde. Akaritaya, abanto bande bakamanya gochaka, mpaka nonya na abana b'omorisia oyio mbabete abagambi. Bono ninki gekogera nabateebe igo? Eki negento giakorekanete seito gusii y'eria ya rogoro, bono ntagete kobarenta intu riria buna twoboete egetabu eke gekorokwa ebuku eke gusii, bono nkiacha kiaretwa na omoadventista baka kera onde bwensi ogore ebuku onyetware oyesoma. Nintagete kobatebia ekebuungo ekemo, Igani erinswe aria ndire nkoiraneria ri'omokutano ekanisa, namang'ana ande. Moigure egento giakorekanete emiaka ya magega sana gusii. Ebuku eke gusii nigo eimogetie amang'ana onsi nonya na eserekari yaito ekogamba ebuku nere egotumia. Nkorora more, omonto oye agoapiswa oimokie ebuku, ore ebible oimokie igoro otiana. Bono reo ii ntaete kobatebia iga, narenge ororo omoruoti orenge korokwa Belisasa ase ebuku. Belisasa akagokigwa nabakori baye emeremo, abwo abegete ebirogo ebinene na ebike, agateba nintagete kobakorera omoyega omonene sana, moragere mwegoki nainche. Agatunya abanto b'echingencho ao ao, natunyete mpaka abang'ina aba bamanyete gwesibia, baria bagocha gotengesa abageni, bagocha goeta obosibwa bwa abageni bakobarora barore buya. Akandaa omoyega omonene bw'ogokumia. akarenta amarwa, na echinyama, na echindagera, na ebinto binde. Eh, abanto abwo bakaragera mpaka bakaigwa obuya. Akarigereria buna bakomotogia, bakomoteba, Aba- abarageiri buya omoruoti. Omoruoti oyo kobanywa amarwa, akainyora ng'a ebikombe mbire ekanisa ebiya bigokorwa omo- omoyega bw'ekanisa bo- okorokwa Epasaka. naende ebikombe ebiya chingaki chi'amagega bi'etaabu, bi'ebigori. Agateba, Igo ntagete mogende mpaka ase ekanisa, negachete ebikombe ebiya bichiche, nabio toranywere edivai, bono twegokia nabageni aba, inche omorwoti nateba. Belisasa, omorwoti bw'engaki eria. Ee, abanto bakamoigwera abanene baye, bagasoa ekanisa, bakabuna abatari koba o ring'ang'a y'eibungo obire, bakareta ebikombe biria, bakegokia ata nonya nechisani chikoimokia omogati bw'Epasaka, bakareta ebinto ebiya bi'enyomba ya Nyasae, bikarentwa bw'omoruoti oyo, bikaria, bikanywa amaru na ebinto binde. Abanto bakegokia bakamotogia ng'a aye bono, aye bono naye omoruoti o Isaine, ogoteeba ebinto biarue ekanisa, ogoteeba otoboeti kende. Abanto bakaigota, bagatinda, bagakora obonyaka na ebinto binde, bakagenda. Bono, Felisa asokirete. akarora okoboko gokorika enyasi y'enyomba yaye, amariko atamanyekaini nonye. Amariko ayio abana ngoyatera bare nabanto bande enchera aatu bosa igo, akorokwa ng'a Mene, Mene, Tekeli na Peresi. Eki negento kemanyire nonye nonde bwensi. amariiko aya okoboka enusu gokoriika ase enyasi momorwoti, omorwoti akarigereria ng'a nkieke, akegosa akaondoka ng'a ki ngekone kieke. Agasoa koboria abanto ng'a ki nkieke morwoti, igo na nsomera ango naki amariko ayio ariko, abanto bagasimwa. omorwoti agachikia abanto ng'a ndangereri eh, abanto baria bamanyete komanya ebinto bakorokuga abanyamete, abanto ba- ba- b'echingencho chimbe ao ao bache gotafsiria ebisaku mbire biarenge ororo bakorokwa ng'a abanene b'amariko, ng'a abang'aini b'amariko, na abande, abanto abwo bakarangerigwa bagachicha, bagachia gotafsiria am- ri- ring'ana rikorokwa Mene, Mene, Tekeli, na Peresi, rikabasinya pi. abanto buna ring'ana ko riabeire, omogambi nagendererete korosa na kogoya ogokumi ng'a inche bono nakure. Ee, abanto buna bakonya gocha ng'a omogambi ominto otoragerie iga ng'aki bono amang'ana akomochanda iga, ng'aki bono akogoya iga, ng'aki? Bagateba ng'a nare oo omonto oyomo kero kende ogotang'anwa namariko obaise gocha.